Me kī pēnei, ko te whakawhiwhinga ōna ki te tohu tā. The Ngāti Porou a Ngāi Tahu stalwart has been in the service of his iwi for over five decades, and iwi and dignitaries from around the motu turned out to honour him.

E te Ihorei, ka whakawhiwhia ki te tohu tā o Aotearoa. Tā Herewini Parata o Tūranganui-ā-Kiwa o āna mahi mā te iwi Māori. Tā Herewini Parata, Ngāti Porou, Ngāi Tahu, te heamana o te Rūnanga o Ngāti Porou Mai i te tau 2014, te Heamana o Te Matatini mai i te tau 2008, me te Heamana o Te Pīhopatanga o Aotearoa mai i te tau 2014. He kaitiaki a Tā Hereweni nō Te Rūnanga Nui o Ngāti Porou mai i te tau 1987. ā, me tōna whare hou Te Rūnanga Nui o Ngāti Porou mai i te tau 2012. I noho ia hei heamana tuarua, hei heamana hoki. He mema ia nō te Haiata i mua, nā rātou i whakatau ngā kerēme Tiriti o Waitangi a Ngāti Porou, ā, i whakamanahia tēnei e te Ngāti Porou Claims Settlement Act 2012. Nāna i ārahi ngā whakariterite o waenga i a Ngāti Porou me te Karauna, ā, ka hua mai ko te Ture o ngā Rohe Moana o ngā Hapū o Ngāti Porou 2019. Ko ia te heamana o te Poari o Te Matatini e whakahaere nei i ngā whakataetae kapa haka ā-motu i ia rua tau. Koinei tētahi o ngā tino hui ahurea o Aotearoa, tētahi hui ahurea iwi taketake nui o te ao.
Rawe neha e hoa mā, ka mau te wehi, ka mau te wehi Ngāti Porou. Ahead of his investiture, Sir Selwyn sat down with Irena Smith to reflect on his life. These are edited highlights from their kōrero, the full version will be available online next week. Ko te reo e warowaro ana ki aku taringa i ngā wāhio katoa o Ruatōrea, te Tiriti, i roto i te hāpori, i runga i ngā marae, i roto i te pāpara kāuta, ko te reo ake o Ngāti Porou. Ka haere i runga i te Tiriti ka mōhio ngā tāngata katoa o roto o te Tiriti o Ruatōrea. He nui ngā kaipākihi, ngā pirinihi i roto o Ruatōrea. Haruru ana te tāone o Ruatōrea i te tangata ko te mahi ahu whenua i runga i ngā pāmu i tīmata mai te mahi pou rākau ngaherehere i ērā wā. Ko ngā kaupapa mai i a Āpirana Ngata me tēnā reanga tangata kei te haere tonu i roto i a Ngāti Porou, whāia te mātauranga Tiakina ā tātou tamariki mokopuna, whakahōnore i ngā mātua, i ngā tīpuna, e rokohanga i te wā e tipu ana au, ko taku pāpā he kura māhita. i te i te kura o o Ngata a ko taku mama a i i hau atu i roto i te mahi a te play centre i era wa koia a me te me taku tipuna Nanny Mana Rangi e nga nga wahine I kaingākau te tiaki, te whakaako, e ngā kōhungahunga. Ko aku tīpuna he iwi poipoi i ahau. I kite ai rātou ētahi āhuatanga i roto i a au, nā reira, whāngai rātou ngā kōrero, ngā tikanga, wā ngā waiata, ā, pērā anō au ka Ka rata ki ā rātou kaupapa, nā reira, ahakoa pēnei te sponge nei, ko ā rātou, ahakoa he aha ā rātou kōrero, ka tau mai ki roto i a au, ā, koe tēnei e kawea nei mai i a au i taua wā, ā, ki tēnei wā. Nā, ka tonoa koe ki te kura o Tipene. Nā wai koe i tonoa ki reira, ā, he aha ai? E hika, nāku, nāku, nōku te whakaaro kia haere au ki Tipene. Ā, hoi anō, i te, i te Kāreti o Ngata, ka mea te, ki te, i te, i te mutunga o, o te tau, ā, 1973, Ka mea te au ki taku pāpā ko kore au pirangi te te noho e hiahia ana te haere wāhi ke. Ka mea mai taku pāpā, a, kei te pai, haere māhau. Anyway, a, ka, ka haere au ki Tīpene, e, tatū atu ki Tīpene, a, ka makere au i te, i te kāinga o taku pāpā ko Blackie Pōhatu rāua ko, a, Aunty Nancy. i te mahi rāua i reira i taua wā, pātōtō i te tatau o te tumuaki, ā, ko Joe Lewis te, te, te tumuaki o Tīpeni i tērā wā. Ko tana pātai tuatahi ki au, ā, ā, e hia te, e hia tō taumaha? Ā, ā whakautu atu au ki a ia, ā, ko tēhē wāhi o te tīma whutupōro te mea pai ki a koe? Ka mea atu au ki a ia, oh, pai ki a au, ā, mm, he huka, and then ka mea mai, a, hoi ano, tikina o te weke, haere koe ki roto i te whare o Pomare. Au, a ka noho atu au ki te whare o Pomare, i reira, a, tutaki au, a ki aku hoa, aku whanaunga etahi, a, a ka noho au ki reira mo te rua tau, te tau o muri mai, Ā, ka noho ko au te Head Prefect o Tīpene, te kāpene o te tīma whutupōro. Koia te, te tīma whutupōro tētahi o ngā tīma toa te kura o Tīpene i, i aua wā. Ā, ko au te, tētahi o ngā kaiārahi o te Concert Party i ērā wā. I te wā i a au i te kura o Ngata, he Maori Club, he tīpene, he concert party, ināianei e kapa haka, e matatini, ērā āhuatanga katoa.
Nā, kia huri ki tētahi o ō tino mahi whakangahau me kī ko te aha atu i te whutupōro. Nā, kua mōhio au ko team o Ngāti Porou tō tino team, ā, kua kī mai koe mō tō tūranga whutupōro, i tākaro koe mō Ngāti Porou?
I tākaro au mō ngā juniors, under eighteens, ērā, ērā āhuatanga. Engari, ko, ā, tika tonu, ko Ngāti Porou taku tīma, engari ko taku tīma tuatahi ko Hikurangi. Ko Hikurangi, ko Ngāti Porou East Coast, ā, ā tae atu ki ngā Ōpango. Ā, engari, aku mahara pūmau i roto i taku ngākau te wā i a au e perei whutupōro ana mō te tīma tuatahi o Tīpeni. Ā, me te kēmu kei roto i taku hinengaro, i haere, i haere mātou ki roto o Pukehau, ki roto o Ngāti Kahungunu, ki te tākaro i a Te Aute. ā, kei, ko ngā, ko te taua kēmu kei roto i te, taku hinengaro i tēnei wā me te mea nei ko Taenehi nei te kēmu. Ā, i, i wikitōria i a mātou i roto o, o Te Aute, ā, 26 ki te 12. Ē, engari, ko ngā mahara kei roto i a au i, i taua tāima, ē, e prei ana mātou i a Te Aute, me te Hāhi Mihingare, me Hawke's Bay, katoa, koina te, i reira, maru ana te papa tākaro i te tangata, and ko mātou i heke mai, mai Bombay ki reira, Aoteia, Wikitōria. Pēhea mō maharatanga mō te tīma o Ngāti Porou, arā, tērā pea me hoki atu ki ngā tau i wikitōria rātou, ā, i tino whakakotahi ai te iwi, nē? Āe, koira tētahi āhuatanga e hoki aku mahara i te, i te, i te tīma, i te tāima i tau ai te ingoa o Ngāti Porou ki runga o te tīma. Me mihi au ki Ki a Sid Clark me taku hoa rangatira amo. I taua wā ka kara mai a Sid Clark ki te tono mai mō ētahi piuta hei āwhina i te Ngāti Porou East Coast, ā, ka mea te taku hoa ki a ia, kei te pai, ka ngāwari, koia te te te mana hautū o te rūnanga i taua wā. Ka mea te ki ki ki tana pāpā ki a Sid, ka paina te te ingoa Ngāti Porou ki runga te tīma, ā, kei konei ngā pūta. Ā, ka tapaina te ingoa o Ngāti Porou i ki runga i te tīma Ngāti Porou East Coast, me te mea nei, mai i taua wā ki tēnei wā, Koirā anake te uniana i roto o Aotearoa kei te mau i te ingoa o te iwi. Ā, i taua wā anō, ko Joe McClutchie te kaiwhakahau i ngā ngā taitama, ā, i wikitōria a Ngāti Porou East Coast i taua wā, and then ka haere tonu, ka piki tonu te, te wāriu o te king. Ko tō tuakana te, te, te kāpene, ko Wirihana.

Kaupapa Te Matatini, heipū noa au ki roto o Te Tai Tokerau, ā, kāre tētahi o ngā Church i tae mai ki te, ki te hui, nā reira ka karanga atu taku kōkā, ē, ē, rara mai ki konei, me noho koe ki konei, ka mea, He aha? Ka kī mai au, Ka noho ko koe tētahi o ngā kaiwhakawā o te, o te haka, ko te, ko te kaiwhakawā o te haka, kāre i tae mai, tae atu. Nā reira, ka noho au i te taha i, i, i tērā reanga. Koia Ko Tīmoti Karetū, ko Hōhua Tūtengaehe, ko te koroua rā o Te Arawa Hamuera Mitchell, ko tērā reanga i te kaiwhakawā, ngā kaiwhakawā o taua, o taua wā. Koina, koina aku mahi i roto i te āhuatanga o te matatini i tērā wā, ā, tau mai ki tēnei wā, ā, kua noho ko au te tiamana, ā, o te, o te Matatini, ā, i runga i te, i, ā, neke atu i te tekau mā rima tau awau i roto i tēnei tūranga, ā, te hāpai, te whakaoreore, te, i te āhuatanga o te kapa haka ki roto i ō tātau marae, i ō tātou rohe, ki Aotearoa whānui, ā, tau rawa atu ki, ki, ki te ao whānui. Ko te mea nui i roto i a au, kia whakarongo ki te hā o te iwi, kia whakarongo ki te hā o te whenua o te taiao. Hei reira ka mōhio e anga pēhea ana au i roto i ngā āhuatanga, ā, mō tātou hapū, mō ō tātou whānau, otirā mō te iwi nui tonu. Te kōrero Pākehā au i tēnei wā, umm, I want Aotearoa to be a country where te Tiriti o Waitangi is recognised, respected as the founding document of this country. Kia mau tātou ki te Tiriti. Te Tiriti o Waitangi hei oranga Māori e pupūngia kia piri tātou katoa. Kei te mau tonu i ērā āhuatanga mai i te titonga, mai i ō tātou mātua, i ō tātou tīpuna. Eh, ka raupirangi kia ketukete, kia raweketia te Tiriti o Waitangi. Kia noho tonu te Tiriti o Waitangi i runga i te mana i hainatia ō tātou tīpuna. Te kawenata, he noho, he taonga tapu tērā. Koinā a mua mō tēnei whenua o Aotearoa. Hea te mea nui ki a koe kia whakahokia mai tō, tō korowaitanga, tō whakawahinga me kī, ki te wā kāinga? Tuatahi e mihi ana au ki te Kāwana Tianara mō te whakaae mai kia kawea tēnei whakawahinga ki te pūtake o Hikurangi, ki ngā e pāpā ringa o Te Awa o Waiapu ki roto i te mātotoru o Ngāti Porou, ā, i runga i te papatipu o Ruapōhatu. Koinei te iwi nā reira i poipoi i a au, ā, nā reira i āwhina, i tautoko i a au i roto i ngā tūranga e kawea nei, i kawea nei i roto i te mātotoru o Ngāti Porou, te mātotoru o Te Tai Rāwhiti, otirā te mātotoru o te ao Māori, Aotearoa whānui. He nui ngā tāngata E hiahia ana te haramai ki te tautoko i a au, ā, ko taku whānau, ehara i te mea he ruarua ngā tāngata, well, he whānau kaitā, ā, kia whai wāhi rātou me aku tamariki mokopuna, ā, aku irāmutu, I roto i tēnei, tēnei āhuatanga, nā reira, koina tā te, te hao o te ngākau, ā, kia tae mai, kia, kia kite ai i tērā āhuatanga. Ka mihi anō au ki, ki taku hoa rangatira me aku tamariki mokopuna, me, ko, nō te mea i roto i tēnei āhuatanga, ā, e mau nei i ngā kaupapa a te iwi, ā, ko rātou te papa i, i, i ērā āhuatanga hoe anō, ka tautoko rātou i a au, kei te tautoko tonu rātou i a au, ā, hoe anō, ā, ko te whāinga kei roto i te hinengaro i tēnei wā, ā, kia whai taimau te, te tiaki a ko mokopuna, te whakapakari ā, i a mātou i roto i ō mātou hapū o te kāinga, i ō mātou marae, ā, ērā āhuatanga, ā, kei te kite atu au i tō hau reanga e tipu ana i roto i ngā kaupapa o te wā, kei te pai ki a au taku kite, taku rongo i te reanga Me kī, Tamariki e mahi ana i ngā mahi ināianei, hoi anō mutu tou tāku te tautoko, ā, te āhuru i a rātou.
Hoi te tā, E uncle, tēnā rawa atu koe mō ō kōrero katoa me te whakawātea mai i a koe kia kōrero ki a mātou o marae i te rā nei. Kia ora. Kia ora.
Oh, he taonga, he taonga te whakarongo ki ērā kōrero me te mōhio iho kāre kore ka rere ērā kōrero a Tā Herewini i roto i te tomo au o te wā kei mua i a tātou. And me mihi tonu au ki a, ki a koe Irena, tēnā rā koe i ō mahi nui, arā kia rongo ai te motu i ngā whakaaro o Tā Herewini nōna ka whakawhiwhia nei

Matariki Heri Kai Koia nei te kaupapa hai whakanui i te putanga a Matariki i tēnei tau, hai whakakotahi tāngata hoki.
Nau mai Matariki Heri Kai, haumi e hui e! Tae ki e. Ā, kei te hāpai te kaupapa i te tohunga kōkōrangi i a Rangi Mātāmua me ōna hoa. Kei te poari. We on the board!
E noho ana a Rangi ki te poari o te tarahiti o te tuawhenua i Ruatāhuna. Kei te mānawatia a Matariki, E te Tarahiti, mana tokanga kai. Ma te tākoha atu i te 350 tāra neke atu, e whiwhi ai te tangata ki nā kai e hāngai ana ki nā whetū heri kai mai a Matariki. Arā, ko Tipu-ā-nuku, te whetū o nā kai e tipu ana ki te nuku o te whenua. Ko Tipu-ā-rangi, te whetū mo nā kai ka ahu mai i te rangi, manu mai, Hua rākau mai. Ko wai tī, te whetū ma nā kai wai māori. Me wai tā, te whetū o nā kai wai tai. Ā, ko te miere a Manawa te tino kīnaki ina toka ngā kai. Kua purua ki te rare kōpē, te purini, te tārau, te wairanu,

You just can't, you can't buy these kinds of goods, you know, at a supermarket.
Tauhokohoko ai rātou i te miere me te poaka puihi mō nā kai ā iwi kē. Ā, ko te whakaara ake anō i te tikana o te kaihaukai te whai ināianei. It's an extension of the trading idea to actually a celebration of foods that have traditional significance, you know, for our tribes that in which we want to cultivate, you know, particular relationships and Ngāi Tahu is one that we've started talking to.
Otirā he mea nui te mahi moni ki a te tuawhenua. E haere ana ngā moni hua o te hokonga i ngā tokanga kai me te miere, ki tētahi tahua hei utu i ngā mahi whāomoomo i ngā whenua a te Tarahiti.
Te wawata kia tae ki tērā taumata, te kī pea, he miriona a neke atu. Koia te whai. Tēnei wā ana, kei te mahi haere tonu i tērā pāina ā-pūtea. He wānanga hei pupuri i ngā mātauranga e pā ana ki te nahere, tētahi tauira o ngā mahi ka utua e te tahua, ā, mā wēnei mōhiotanga e ārahi i ngā mahi whāomoomo, pērā i te whakarauora i te kererū. The fostering of our kererū is one of the programs that we would want to implement. That could involve some pest control, which is very expensive.

E te whetū o Hiwa-i-te-rangi.
Ooh, te mōmona hoki o ngā kererū rānei, he tohu o te ora, he tohu o te ora. E mihi ana ki a koe, e te tautohito, e Wena me te mōhio iho. E hoa mā, e whakatata atu ana tātou ki te rā hararei mō Matariki ā tēnei Paraire e kainamu mai nei, nā reira, e te iwi e hoa mā, mānawatia a Matariki, ā, kei wareware hoki ki tōna kaupapa i tēnei tau, arā ko Matariki Heri kai. That's marae for this week. The full interview with Sir Selwyn will be online later this week. In the meantime, all our other stories are available on all our social media platforms. E mihi ana ki a koutou katoa i mātakitaki mai nei i tēnei ata, ngā manaakitanga o te wā ki a koutou katoa. Hei tērā wiki, tēnā tātou katoa.